Eh, l-interess kif diġa semmejt hemmhekk għadu. Jiġri aħna għandna interess kbir ehm, mhux fuq livell, jiġri fuq livell ta' banek. Ehm, hija dejjem iktar diffiċli għaliex. Għaliex minkejja li hemm attività ekonomika kbira, is-suq lokali palak li hu. Is-suq domestiku huwa suq żgħir għal daw il-banek internazzjonali. Allura din f'sitwazzjoni li Inti tista' tiġbed ċertu ammont ta' banek li forsi jkollhom banek li jkun iktar iffukat fuq ċertu attività. Dik qegħdin nagħmluha u qegħdin diskussjonijiet magħhom. Ma l-interess ekonomiku mhux fuq banek biss. Jekk naraw il-mijiet ta' kumpaniji u mijiet dawn mhux għexieren ta' mijiet ta' kumpaniji li qed jiġu qed javviċinawna, li qed jiftħu l-kumpaniji tagħhom u qed jaraw 'il Malta bħala l-country jew bħala pajjiż innovattiv li qed jidħol b'kuraġġ f'areas li l-ebda pajjiż ieħor ma kellu l-kuraġġ jidħol u issa qed imorru lejn dik. Dik hija tiġi apprezzata. Jiġifieri jekk inħarsu eżempju industrija naf tad-DLT tal-blockchain. Hemmhekk nistgħu naraw kif Malta kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja. Jiena meta kien bagħat għalija l-Prim Ministru bdejna naraw ukoll industriji ġodda li ħa nkunu qegħdin niffukaw fuqna, dik kienet waħda mill-industriji li rajna li mhijiex faċli għax ħadd ma kien daħal hemmhekk, però b'kuraġġ dħalna għaliha. Naħseb issa wasalna f'sitwazzjoni vantaġġuża ħafna li fejn għandna numru kbar ta' kumpaniji u tista' tgħid l-istituzzjonijiet kollha jħarsu lejn Malta bħala pijuniera f'das-settur. Din il-ġimgħa stess il-Prim Ministru u jiena ġejna mistiedna mistiednin mill-President Franċiż fejn hemmhekk stiedinna l-GovTech, anke kellu lunch mal-Prim Ministru, konna wieħed minn tliet pajjiżi biss fid-dinja li ġejna mistiedna. Fejn hemmhekk tkellmu magħna u qalulna kif ħankun qed naħdmu flimkien ukoll sabiex aħna ngħidulhom kif imxejna f'dan is-settur u ngħinuhom jimxu t-triq magħna. Jiġifieri f'Malta, l-iżgħar pajjiż fl-Ewropa, qed tħares ukoll li tgħin pajjiżi kbar bħal Franza

Però mhux ħa taqtgħalna qalbna li għandek l-Oppożizzjoni tibqa' għaddejja ttina l-istalletti minn wara. Ġieli issa drajniehom u nibqgħu miexjin. Eħ, hemm industriji ġodda. Din is-sena kienet industrija fejn iffukajna fuq il-blockchain u hemmhekk naħseb irnexxielna niksbu pożizzjoni tajba ħafna internazzjonali fid-dinja. Fl-ewwel ta' Novembru bdew jitlu daħlu fis-seħħ il-liġijiet. F'dik l-istess ġurnata nidejna l-istrateġija tagħna, l-viżjoni tagħna fejn tidħol l-Intelliġenza Artifiċjali, l-AI. AI u IoT dawn huma setturi ġodda li issa bdejna naħdmu fuq u ħalli s-sena d-dieħla tkun il-focus tagħna wkoll f'dan is-settur, però għandna industriji ġodda wkoll li ħabbarna wkoll u ħabbart fid-diskors meta kien hemm id-diskors tal-budget fuq is-segretarjat tiegħi. Bażikament ħabbart inizjattivi ġodda fejn jidħol eSports, din hija industrija ġdida wkoll tal-video game, jiġifieri video game design, tournaments, events ukoll relatati magħha però wkoll Hemm nies li mill-aspett teknoloġiku li jiġu hawnhekk li joħolqu l-programmi tagħhom hawnhekk. Apparti minn hekk qed naraw ukoll industriji ġodda wkoll li għandhom x'jaqsmu mal-ispazju. Jiġifieri hemmhekk qed inħarsu wkoll. Hija xi ħaġa innovattiva s'issa fid-dinja hemm żewġ pajjiżi biss li daħlu f'din iż-żona, f'din l-area, u aħna ħa nkunu qed naraw li nkunu wkoll qegħdin nidħlu b'mod b'saħħtu ħafna f'din l-industrija sabiex hemmhekk ukoll nesploraw inizjattivi ġodda. Għandek ukoll areas bħal quantum computing, jiġifieri powerful u cloud systems li hemmhekk qed naraw ukoll li nimirħu f'din l-industrija, però kif qed kif qed tara qed naraw katina issa ta' inizjattivi li tgħaqqad imbagħad l-istampa tal-viżjoni tagħna, jiġifieri l-viżjoni tagħna hija li nagħmlu minn Malta powerhouse ta' innovazzjoni ekonomika. Hemmhekk inkunu nistgħu nassiguraw li l-ekonomija tagħna tkun b'saħħitha biżżejjed, tkun reżiljenti biżżejjed sabiex meta 'l quddiem ikun hemm economic shocks li huma xi ħaġa normali li tiġri, ġifieri l-ekonomija jkollok perjodu ta' booms and recessions, dejjem titla' u tinżel. Aħna rridu naraw li kemm jista' jkun jifflatten that line. Jiġifieri inti ma jkollokx filli qiegħed hawnhekk filli tinżel hemm isfel. Jkollok stabbiltà, reżiljenti biex inti meta tkun ġejja d-daqqa jkollok biżżejjed cushion li inti ma jkollokx għalfejn tagħmel bħal pajjiżi oħra li tnaqqas il-pensjonijiet, iżżid it-taxxi, imma nibqgħu għaddejjin bil-ħajja li għaddejjin bħalissa u kolli tassigurana għajxien aħjar.